א גוטן אוונט, ליל שישי, פרשת ויצא, דאס איז געווען א וואך, קיין עין הרע, אנגעפילט, ס'האט זיך אנגעהויבן אין פארטא ריקא, און מ'האלט נאך שוין יעצט דא אין אמעריקע, מ'האט מקדש געווען, מ'האט געמאכט מצות, מ'האט ממש מייחד געווען יחידים, און מ'האט ארומגערודערט אלע ניצוצות פון פארטא ריקא, איינער זאגט מיך וואס זוכסטו אין פארטא ריקא? זאג איך, איך ווייס נישט, זאג מיך, איך געהאט אין יארן וואס איך געדארפט קער נעמען דארטן, וואס הייסט? זאגט ער, ניין, ס'איז געווען א ענין פון גאולה. זאג איך, גאולה? ס'איז אמת, אבער וויאזוי ווייסטו? זאגט ער, ווייל ס'שטייט אז אין בית דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, די לעצטע פרוטה דארף ווערן ליידיג פון טאש. און פרוטה איז פורטא ריז ריקא, די פרוטה ווערט ליידיג, ממש ארויסגענומען די לעצטע זאך. האב איך געזאגט אויף דעם, איך האב געזאגט וועגן דעם טאקע טראמפ האט מבטל געווען די פעני יעצט. אז ס'זאל זיין זאל זיין תכלה פריטה מן הכוס, נישט דא קיין פעניס מער, קען מען זיך שוין גרייטן געהעריג אויף משיח, אמן, זאל שוין דא טאקע זוכה זיין. היינטיגע שיעור אין סיאטל איז נולד געווארן די זכות פון די חתן כלה, מיר האבן חתונה געהאט, א ביוטיפול חתונה, זאל זיין א זכות פאר זיי צוויי, א רצה בן משמוע. א זכות פאר די חתן און פאר די כלה און פאר די גאנצע משפחה, אזוי ווי די וואך האט געהערשט טאהש שטייט מלא שביע זאת, ס'זאל זיין טאקע א פולע ביוטיפול פולפילד לייף פון אהבה אחווה ושלום וריעות, און מ'זאל זיין כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה, מ'זאל אייביג קענען הערן גוטע בשורות, און פאר די עלטערן און פאר די משפחה ארום. און אויך לעילוי נשמת די באבע חנה, שוין. אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל הערן אלע בשורות טובות, שקויעך פארן מנדב זיין, ס'האט געהאט א געוואלדיגע חיזוק, און אויך פאר די ספאנסער וואס האט מנדב געווען די פערדער פון די זיבן טעג, אברהם בן רחל חיה, זאל זיין הצלחה בכל ענינים. יעצט וועל מען לערנען זעקס און צוואַנציק פסוקים פון ליל שישי לויט די סדר וואס פון חקל ישראל וואס איז דיסקאסד געווארן, און די חידא פלעגט ליל שישי זאגן שניי מקרא אן תרגום, די רשש פלעגט זאגן איין מאל מקרא אן תרגום, אבער רבי יצחק ברוך דער וואס האט מסדר געווען די חק לישראל די ערשטע מאל שרייבט אז מ'זאל זאגן שניי מקרא מיט איין מאל תרגום, סאו איך גיי איין מאל מקרא איין מאל תרגום, און ווער ס'וויל קען ריפיעטן מאכן פאוז און איבער זוכן די מקרא און די תרגום. איז גוט אז מ'קען אז מ'זעהט עס און געוויינט זיך איין די אראמיש און מ'פארשטייט די עבודה. שוין, לחיים לחיים. איינער האט זיך אפגערעדט אז איך טרינק נישט קיינמאל פון די קאפ וואס מ'געבט מיך, סאו איך בין ליידער זיין דערמיט בין איך שוין בין מקפיד. שכוח, שכוח פארן געבן די טרינקען, גם למלאך הוא אשר. איך טרינק און מיינע קעמלען טרינקען. איך האב שוין גענוצט די וואסער פאר מיין קעמל פאר מיין פיאות. אקעי. ויאמר לו לבן, האט אים לבן געזאגט דא יעצט איז יעקב קומט צו לבן און זאגט אים, דו ווייסט דאך אונז האבן א פעמילי און איך האב געהאט מעשה און פארציילט אים די גאנצע זאך, זאגט אים לבן אזוי, אך, נארמאל ווייסט דאך אז איך בין עכט ארייננעמען דא געסט ווייס איך נישט ווייס נישט טאמער ביסט נישט אזוי עוועילעבל אבער אך עצמי בשרי דו ביסט דאך א חלק פון מיין פעמילי, זאגט די מפרשים עצמי ביסט מיין טאטענס זייט, מיין טאטע געבט עצם מיין טאטע געבט די ביין, ובשרי און די פלייש געבט מען פון די מאמע'ס זייט, סאו פון די מאמע זייט זענען מיר קאנעקטעד דורך רבקה, פון די טאטע זייט זענען מיר קאנעקטעד דורך דורך תרח, אותו וישב עמו חודש ימים, שוין, זיי זיינען דא פאר א פאר א חודש, פאר א חודש צייט, פון די חודש איז געבליבן פארטין יערס לעיטער, סאו ס'האט זיך אנגעהויבן קודם, בלייבן דא פאר דרייסיג טעג, פון דא לערנט מען זיך ארויס אז ווען מ'געט פאר איינעם, איינער קומט אריין אין שטאט, מ'דארף אים געבן צו האוסטן, זאל מען אים געבן צו שטעלן פאר דרייסיג טעג, און נאכדעם קען ער זיך שוין אליינס דינגען א דירה אדער וואטעווער ס'זאל אים זיין, אבער דרייסיג טעג איז די אמאונט פאר די מארשאלס קענען קומען און ארויס. פאמעלע לבן, ברם קריבי איבריסרי אה, דו ביסט מיין הויט און מיין בלוט און פלייש, ווי סיי ווי אימער ירחמיאן בין איך געזיצן מיט אים א חודש טעג, ויאמר לבן ליעקב, און לבן זאגט פאר יעקב, הכי אחי אותו. ביסט דאך מיין ברודער, ואהבתני חינם, און דו מיינסט דאס ארבעטן פאר מיך פאר פרי, דאס מאכן פארשענען מיין שעף פאר גארנישט, הגידה לי, זאג מיך, מה משכורתך, וויפיל קאסט עס, וויפיל בעטסטו פאר מיך פאר שכר, ער האט אים געוואלט אזוי ארייננעמען פאר א שומר סוחר דא, ואמר לו ר' יעקב המה דאוכי את, ואתה בחינם מגון, חב לי מה אגרוך, זאגט דער פסוק, אז פאר איך גיי דיר זאגן יעצט וואס איז די שכר איז געווען, פארציילט ער די מעשה ר' לבן שתי בנות, לבן האט געהאט צוויי טעכטער, שיימא גדולה, די גרעסערע האט געהייסן לאה, ושיימא קטנה, רחל, און די קליינע האט געהייסן, די קליינע איז רחל, עס איז דא מפרשים וואס זאגן אז זיי זענען געווען טווינס, און במילא האבן זיי געוואוסט אזוי אז זיי האבן זיך משדך געווען אייביג צוזאמען די פעמיליס, האבן זיי געמאכט א חשבון אזוי, לאה איז געווען די גרעסערע, האט לאה מורא געהאט אז זי וועט מוזן חתונה האבן מיט עשיו, און רחל האט חתונה מיט יעקב און די אנדערע די קאזינס די טווינס סאו דא פארציילט די פסוק אז דאס איז געווען אויך טווינס זענען זיי געווען אזוי ווי יעקב און עשיו וללבן תרטן בנן שם רב ס' לאה ושם זעערתא די קלענערע געוועזן רחל ועיני לאה רכות און לאה אויגן זענען געווען ווייעכע, ווי רחל הויז איר פאר'ס טויער, און רחל געווען, איר פאר'ס טויער ווי פאר'ס מראה, א שיין געשטאלט, און א שיין אויסזען, טייטשט טייל מפרשים אז לאה איז אויך געווען זייער שיין, נאר לאה וויבאלד זי געוויינט אזויפיל איז איר אויגן אויגן געווען אויסגעוויינט, אבער מילא, פון דא זעט מען אז סתם זיך אויסוויינען דאזענט עד ביוטי, ס'איז גוט מען וויינט זיך אויס אמאל אבער נישט זיין נישט זיין טרויעריג און וויינעדיג, מענטש האט ליב צו זעהן א גוטע א פרייליכע שטימונג, אבער אונז פארשטייען מיר נישט דאס, איך זאג עס נאר יעצט סתם אזוי אז אפלערנען א לעסן וואס מען לערנט זיך אראפ, אבער שטייט אז לאה איז געווען אויך פונקט אזוי שיין ווי רחל, נאר ס'איז געווען א א דיפרענס. ויאהב יעקב את רחל, רגע, ועיין ר' יואל, ורחל אהבה שפירא ברייבא, ויואב בחסדא. ויאהב יעקב את רחל, יעקב האט ליב געהאט רחל, ויאמר ער האט געזאגט אהבה אותך, איך וועל ארבעטן פאר דיך שבע שנים זיבן יאר ברחל בתך הקטנה, זאגט שוין רש י אז ער האט געקענט זיין פעטער לבן, און געוואוסט אז לבן וועט זאגן רחל, יא, ווייל דער האט געמיינט רחל, נישט די, נישט מיין רחל, רחל'ע, פון די רחל נענעני, נישט, זאגט ער בתך דיין טאכטער. וואלט איך אויך געווען זיין טאכטער, באט מיר, אונז רופט מען לאה, רופן אונז רחל. ניין, די, די, די גרויסע מיידן, אונז רופט מען רחל אסאך מאל, אונז פארמישט מען זיך אסאך מאל, טאטע, מאמע זאגט, יאסעלע חברה דא, דודי, משה, הארי, איי, איי, קלאר, מען מישט אויס, איך האב גערופן רחל. זאגט ער, נאך א, א קטנא, די, די יונגערע מיידל, קומען נישט מיט קיין. אה, אייר, אזוי ברחל בתך הקטנה, ס'איז שוין געווארן זייט דעם אן עקספרעשאן, ווען איינער וויל רעדן דירעקט, דוגרי, צו איינעם זאגט מען, ברחל בתך הקטנה, איך זאג דיך עס קלאר, איך וויל אזוי און אזוי, דעמאלטס און דעמאלטס און און און. סאו האט ער געבעטן ברחל בתך הקטנה. רבי חיים יעקב איז רחל. יעקב האט ליב געהאט רחל ווייל מהר א האט געזאגט, אויף אל חינוך שבע שנים, איך האב געארבעט פאר איר זיבן יאר, ברחל בתך זעירתא, פאר דיין קליינע טאכטער רחל, ויאמר לבן, האט לבן געזאגט, טוב טוט איר איז עושה לך, מען טוט איר עושה לשכר, אט דאס איז ענליך איך האב עס געגעבן פאר דיר ווי א פרעמדע, שבו במודי, בלייב מיט אונז. אין אדער ווארדס, ער האט געוואלט זאגן, אזוי ווי איך געב דיר ספר אויף מתנה, נישט אז מ'זאל קענען בארגן, האסט געארבעט פאר מיך, כ'געב דיך עס אויף מתנה, אזוי איז עס. ואמר לבן, טוב לאתן יעשה לך, מען לאתן יעשה לך לגבי רחלן, טוב עמי, זיץ מיט אונז. ויעבוד יעקב ברחל, יעקב האט געארבעט מיט רחל, וועגן רחל, שבע שנים, זיבן יאר, והיא בעיניו, אין זיינע אויגן איז געווען כימים אחדים, און אזוי ווי איינצעלנע טעג, באהבת העושה. דאס זעט מען אז ווען איינער האט ליב א צווייטן, אלעס גייט אדורך שנעל און גרינג, און ס'איז נישט, מ'קוקט נישט אויס ווי א לאנגע צייט. צוליב דעם, אין חדר, ווען מ'זיצט אין חדר קען עס אויסקוקן אזוי לאנג, אבער ווען מ'זיצט אין ישיבה לויפט די זאך אזוי שנעל. באהבת העושה. ישלח יעקב ברחל שפארשנען, והבא בעניי כיומי זעירין בדרכים יסעו. ויאמר יעקב אל לבן, און יעקב זאגט פאר לבן, הבא את אשתי, נו, איך האב שוין געארבעט פאר דיך, יעצט ברענג מיר מיין ווייב, כי מלא ימיי, וואס איז שוין געווארן אנגעפולט מיינע טעג וואס איז אמער א סאו איין פשט איז ער מיינט צו זאגן מיינע טעג זענען שוין געווארן אנגעפולט און איך מוז זיך צוריק קערן אהיים צו מיין מאמע רבקה און די אנדערע פשט כמלא ימיי פשוט פשט אז איך האב שוין געענדיגט ארבעטן פאר איר ואבוי עליה לאמיך מיט איר חתונה האבן איז פארשטייט זיך די מפרשים זאגן ואבוי עליה וואס היינט ווי א רשע זאגט אפילו כלב א קל שבקלים זאגט נישט אזוי העי קום אהער לאמיך וואוינען מיט דיר נאר ער מיינט צו זאגן איך וויל שוין אויפבויען דעם שטוב איך האב דאך א א מישן אין לייף מיין מישן אין לייף איז אויפצושטעלן כלל ישראל איך מוז אויפשטעלן שבטיי ק, און אט דיס פוינט איז ער שוין געווען עיטי פאר יערס אולד. עיטי פאר, איך האב נישט קיין צייט, איך, מיין טיים עקספייערט, א מענטש איז נישט דא פאר אייביג, און איך מוז נאך אויפשטעלן צוועלף נפשות, צוועלף הייליגע שפתים, סאו געב מיר שוין דאס ווייב. והבה ברמשה. ארי, ווי האלט מען? ויאמר יעקב, ואמר יעקב ללבן, הוו יעש איצי ארי שלימי יאמר פחנה ואייל ועשה, ויעשו לבן את כל אנשי המקום, לבן האט צוזאמגעזאמלט אלע מענטשן פון שטאט דארטן, ויעש משתה, ער האט געמאכט א גרויסע פארטי, ער האט געוואלט אים אנטרינקען מיט וויין, אז ער זאל קענען, ער זאל קענען אונטערשטעלן זיין שטיקל, וקנש לבן יעש כל אנשי עשרה, ועבד משתה, ער האט געמאכט א פארטי, ויהי בערב, ס'איז געווען ביינאכט, ס'איז געווען טונקל שוין. ויקח און ער האט גענומען את לאה בתו און גענומען זיין טאכטער לאה ויבא אותה אליו און ער האט געברענגט לאה אריין דארטן צו איר צו אים ויבא אליה און מיט אים האט ער מיט איר האט ער חתונה געהאט שטייט שוין דארטן אין מדרש אז ס'איז געווען א ביי די ביי די ניגון האט מען געוואלט אזוי ווי די די חברה דארט האבן געוואלט מרמז זיין פאר יעקב רן דאס איז לאה

וויאזוי פירט מען זיך נישט אזוי? לאז עס צו, רעב ניין בחירה, פלוצלינג קומט א אריגע, ביז יעצט זיבן יאר בין איך געווען גוט, האסט נישט געזאגט קיין שום ווארט, פלוצלינג וויאזוי פירט מען זיך נישט אזוי? וואס האט די מינינג ווען די מקום אזוי אז די טשערעינע ווען מען סקיפט נישט דא, אזוי זיי וואס די פרעמד, ואמר לו לא יסעוה כדאי אין בשר און דערמיט אין זיי ארטער קודם רבסם. מלייש ווי אזוי איז דאס שוין די סאורס פון שבע ברכות? אז מען מאכט שבע ברכות זעט מען דא אז שוין דעמאלט האט מען שוין געמאכט שבע ברכות שבע גראד אויכעט ווייל זייער ענליך אויב האט מען א גוטע ווייב איז עס שבע ברכות אויב נישט און מלייש ווי אזוי איז מ'זאל אנפילן דעם וואך ס'הייסט נישט נאר די וואך די וואך מיינט ביז ענדע פון שבת און נאכדעם זונטאג איז זיך גענדיגט נאר שבעה די זיבן טעג די זיבן טעג דא פין מיין חתונה מאכט מען זיבן טעג שבע ברכות ונית לך גם הזאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות זיי האבן דיך געבן דעם רחל אויכעט אבער די ברויכסט ארבעטן נאך זיבן יאר אשלם שביעית דא ונתן לך אף יז דא ובפחון אתה תבלח עמי עוד שבעה שנים אחרונים און געסט וואט יעקב האט אזוי שטארק ליב געהאט דעם רחל ויעש יעקב כן יעקב זאגט קיין מסכים ואמר לה שבי הזאת אזוי האט מען געענדיגט די שבע ברכות האט זיך אנגעטון צוריק די קליידער פין די ארבעטס קליידער

פאר איר, פאר א שפחה. ווי וועלן אל רחל בראתה יסביר אל אמסר לא לאמי. יבוא גם אל רחל, און זיי קומען אויך צו רחל, ויאהב גם את רחל, און ער האט אויך ליב געהאט דעם רחל מלאה פון לאה. זעהט אונז פון דעם אז ער האט ליב געהאט לאה אויך, און ער האט ליב געהאט רחל נאך מער פון לאה. ויעבוד עמו, און ער האט געארבעט מיט אים עוד שבע שנים חסד נאך זיבן גאנצע יאר. ואל אף לא בת רחל ירא חיים אף יעש רחל מלאה, יפלח עמה עוד שבע שנין אויך אהן אים. וירא השם כי שנאה לאה, און די אייבישטער האט געזען אז לאה איז געווען מער אזוי באפארנטעוועט, נישט אז מען האט איר פיינט געהאט, נאר זי איז נישט געווען אזוי באליבט ווי רחל, ויפתח את רחמה, און די אייבישטער האט געעפנט איר רחם ברחל עקרה, אבער רחל איז געווען עקרה, ס'הייסט שוין די ערשטן טאג האט שוין די אייבישטער געזען אקעי מען דארף דא מען דארף דא געבן א בעיבי, וחזו ה' אריי צו ניאוף ס'רעליי וואס שטייט דאך אז ראובן געווען א רישע'ס עוני, דאס מיינט ס'איז נישט מען געווארט און מען געזען כסניהו און דעמאלטס האט די אייבישטער אפגעמאכט

ויחזו ה' מרעי סניו צו לאה ויבא לה אידי ורחל הקבורה ותער לאה און לאה איז געווארן טראגעדיג ביי טיילע ביין און זי געבוירן א בעיבי ותקרא שמו ראובן מזל טוב כי אמרה וואס זי געזאגט כי ראה ה' בעני די אייבישטער געזען אין מיין פלא כי אתה יהבני אישי יעצט אז איך האב שוין א בעיבי וועט מיך מיין מאן שוין ליב האבן. והדיעס לייב ולידת בר, יקרא שמה ר' איוון אריי מרת, אריי גלייך קדם שם על בניי, אריי כען ירח מענין יבעלי. ותהר עוד, ותהי לבן, און ס'איז געווארן נאכאמאל טרוקן און ס'געבוירן נאך א זון. ותאמר און ס'געזאגט כי שמע ה' די אייבערשטער האט צוגעהערט כי שנאה אנכי, ויתן לי גם את זה, מיך געבן דאס אויך ותקרא שמו שמעון. והדיעס עוד ולידת בר, ואמרת אריי שמי הקדם שם אריי שנאה עשה, אנו, ויעברי אף יד דיין לקראת שמיא שמם, ותהר עוד, ותילד בן, נאכאמאל געווארן טרוקן, זי האט געהאט נאך א קינד, ותאמר, און זי האט געזאגט, אטו יעצט, הפעם ילוה אישי, יעצט וועט מיך שוין מיין מאן דארפן באגלייטן, זאג איך חזקיני, אז ביז יעצט האט זי געהאט צוויי בעיביס, איין בעיבי אין די רעכטע זייט, איין בעיבי אין די לינקע זייט, יעצט וועט שוין יעקב קומען מיט די קערידזש, ער מוזן אויך צולייגן האנט דא, ס'זאל נישט זיין צוזאמען, מ'זיצט נישט צוזאמען מער, העמיר נישט האבן צייט צו קענען באנדן מער, האבן זיך מער ליב און הפעם מלוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי והודיע את אוהבי לידת בער ואמר סכהדו זמרו ישכר בלי בעלי אלי לידת לאה תלושה בנים על כן קרא שמו לוי סאו שטייט שוין יעצט אז ס'איז געווען די די די נביא די אמהות זענען דאך געווען נביאים און זיי האבן געוואוסט דא גייט ארויסקומען יוד בית שבטים סאו האבן זיי געוואוסט אז יעדער איינער לויט יוד בית פון פיר מאמעס גייט זיין דרײַ, פאר יעדן איינעם, האט זיך געפילט אויב איך האב שוין ערפילט מיין פליכט, און געס וואט, ותהר אוהית ותיילד בנין, זי געווארן נאכטראגנדיג, דא, דא איז שוין אריינגעקראכן אין יענעמ'ס טעריטארי, ותאמר האט געזאגט הפעם אודה את השם, הפעם אודה את השם, על כן קרא שמו יהידו, יעצט דארף איך שוין דאנקען דעם אייבערשטן, ממילא האט ער גערופן דעם נאמען יהידו, בטעם המולדת, זי איז געסטאפט פון געבוירן, און.

און דעמאלטס די זעלבע יאר איז אויך ר' יוסף געווען, בעסיקלי האט מען געארבעט און געארבעט און יעדעס יאר און דאס איז געווען א טעם אז די לעדיס גייען די ערשטע יאר וואס ס'איז נישט געווען קיין קידוש אדער א שלום זכר אדער א בעיבי שלום זכר, נאכדעם האבן זיי געהאט נאך א קינד וואס איז געווען זבולון מיין איך, ווער? און מיט א טווין צוזאמען מיט דינה, אקעי, ותהי לרחל, זבולון יא? ותהי לרחל, און רחל האט געזען כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה און זי איז געווארן. דזשעלעס, אבער שטייט שטייט דרשה נישט סתם דזשעלעס פלעין און דו האסט איך האב נישט, נאר זי האט געהאט דזשעלעס אז זי קען זיין א אידישע מאמע, קענער סופרים, א גוטער גוטער זאגט רש י, קענער במעשיו הטובים, אמרה אלילה שצדקה ממני לא זכתה לבנים, זי איז ערליכער ווי מיר, איך בין גענומען צו זיך געבן צו קינדער, זי האט זיך אנגעהויבן צו זיך קלאפן אזוי, ותאמר, זי האט געזאגט על יעקב, הבה לי בנים, איך וויל אויך האבן קינדער, ברענג מיך קינדער וועם עיין, אויב נישט מייסר אנכי, בין איך א טויטער. און עס שטייט פון אור החיים הקדוש אזוי ווי זי געזאגט אזוי ווי יעקב זאגט קלאפ אויף דיין מויל מען רעדט נישט אזוי סיריעסלי אזוי ווייט אז זי איז געווארן אויפגערעגט אויף אויף אזוי צו רעדן איי אנכי מעשה אנכי ארי ו חזס רחל אריי לוי רייד צו יעקב וקניאס רחל באחותה ואמרת ליעקב הב לי בנים ובלו מסו אנו ויחר אף יעקב ברחל און יעקב האט זיך האט זיך אויפגערעגט און ס'איז גרויס געווארן זיין צארן פון יעקב אויף רחל ויאמר ער האט געזאגט האתכס אלקים אנכי בין איך נישט דא דער אייבערשטער א שמנים מימיך וואס איך האב אפגעהאלטן פון דיך פרי בטן און קינדער איז כעת פרעגסט דו יעקב ברחל ואמר המיני את בעיה הלא מלקוט מהשם תבן די מנין בין איך וואלדא ותאמר האט זי געזאגט הנה אמתי' בילא דא האסטו מיין דינסט בילא בוא אלי' וואוין מיט איר אויך געדענק די באבע שרה האט אזוי געטון געגעבן הגר אפשר לאזוי איך אויך געהאלפן ווערן ותלד על ברכי און זאל זי געבוירן קינדער אויף מיינע קני און איך וועל זיי ערציען, ואבנה גם אנכי ממנה, איך וועל אויך אפגעבוירט ווערן דורך אים, דורך דעם פון אים'ס זכות וועל איך אויך האבן א קינד אזוי ווי די באבע שרה. און נאך א פשט וואס זאגט מען אז יעדע אז ס'איז דא א א א סגולה פון די אות ה', אז מען האט די אות ה' אין די נאמען ווערט מען געבוירן האבן קינדער. שרי' ווילאנג זי האט נישט געהאט די ה' האט זי נישט געקענט האבן קינדער, זי האט באקומען דעם ה' שרה

ישוב כ בילא לישוב ויבא ליה ויעקב, ויבא סלה יז בילא אמוס לאינתי ואל לבוסי יעקב, ברוך השם לעולם מן עולם, אמן ואמן.